Zvinenge zvakuremera mwana. Zvatenda zvinhu anoshanda.
Mai ko ko vanhu vakazoona muchibata kudaro vanozoti Pamari usataure zvako ndotokumbira.
30. Kana wachema ukandipavo 129
kwaidza ye zuva zvakabuda ndichakavata uku ndokunzi kutanga nebasa zuva rinabuda ndione ah, zvakamira sei
Ah, ndandisa ndamuka hope dzangu ndibata kwatoidza ipapa asi ah, ndogona kumanya manya ndikaiwana zvangu Ah, zvoshuwa nokuti igoita sei mombe iya I- ino mamuka sei tamuka mamukawo tamuka vamuka baba varime evarimo havachiri vakavata Ah, alright ah, ndozovaona ndadzoka regai ndimbomanya chi kundotarira mombe. Ko mombe muchagodziwana kupi ko nguva yaenda kudai? Dai masiyaira nadzo omwe vachitora himba dzamachienda anosakura kunzunguko. Ndotoona kunge ndizvo zviri nani. Ah, zvakanaka mhai. Apa ndapaiza. Ungozi unogasi dzangowana ndokutama nebasa. No vanoti chii izvezvi vaya chingondiona ndichirinda kuita masikati anoda. zvakwaedza ko maizandani oh. mamuka sei kona baba tamuka mamuka sei mhai ko angainda here rasta kumombe uko Ah, wanonoka kumuka uyu. Wanoenda kunzungu uba unosakura. Oh.
Eh, eh. Aiwa zvese hazvina kuipa. Chikuru kufamba kwebasa. Ah, shuwa. Ah, asi mombe dzangu dzichatsakatikira mu- musango umu mai mwana. Adi yanga aenda kunodzitarisa. Ah, ndaona nguva dzacho ndokuza. Taenda ndikati aenda zvake wonitosakura kunzungu uku afambise ndima yenzungu. Kana kuri kuti apedza hake anoenda unodzitarisa. Ah, akurisa.
Ndoda kuita uchichenjerera manje. Kuda ruwa mpire ipapo. Ko nhai baba Zandanda mama adii kuti tiwedzere uyu ngoma na imwe mari nokuti ah Basa raari kushanda panapa nemari yatiri kumupa ndiri kuona kunge tiri kumudzvanyirira haina kuenderana. Hazvina kuipa mhai, saka mama titomuwedzerawo nemariko. Ah, ndanga taona zvakanaka kuti tingoisa 30 pamusoro pe 30 yatiri kumupa. Ah, dai tatamupawo iri 20 tamuwedzera 20 zviri nani mhai. Ii baba imi munogara musipo pano ini ndini ndinoona kushanda kwemukomana uyu chero vari kumaraini mavanotomuchiva unoti akatounzi nevamwe vari kumaraini uya kuno tikupe mari yakawanda unoenda saka kuno- tinomuruza uyu mukomana uyu. tingamuruzaka ehe aiwa saka imimi chingoitai saizvozvo hamuoni kuti mai maronga sababa aiwa Hamunenge shuwa mai magona basa ashuwa ndati.

Ah, ndanga ndichingoti sakure sakure zvo hazvo. Ah, ndasina tombofungira kuti ndimai tobe atosvika ah wafamba nemoto ulamba. Mm. Ah, kana ndakuda kuti tikupe maheu mwanangu. Ah, maita basa mai. Ah, maita basa. Dai

Yako ugare padhuze apa. Ya uchiona ndati uye pano dread. Ndoda eh. kuti nditaure newe nezvemombe dziya kuti wadii kuchinda unodzitarisa.
saka ndanga ndatobva kumunda ndikati regai ndimanye ndikwanise kuzondodzitarisa kuchakachena haa shuwa ndokuvimba rust ndokuvimba zvekuti unoshanda zvisingaiti chaiko zvekutoti izvozvi haa ndatombokuwedzera zvimwe zvimari mbichana gara paye ndanchikupa mari mamchindipa 30 Eeh saka apa ndabva ndakuwedzerawo neimwe 20. Ah kugara zviya hatina kuti 30 here nhai baba? Okay gara tapedzisira tati 30 paya. Hongu. Eeh tabva takuwedzera neimwe 30 saka kureva kuti mari yako yose yave mari. Mari?
Mm. Ine inenge yava 60. Eeh saka iwe utongoda kuti urambe uchishanda semushandiro waunoita mwanangu. Ah, zvakanaka baba ndatenda nezvamandiitira ah. nekuti ah, mokoonawo chero shangu dzacho idzi ah, dzadzakutopera o oh. saka nda ah, zvamaita izvi magona baba ndinowana kuti nditsvage tsvagewo chero bhurugu chachairi rokupfeka zvakanaka mwanangu hatoita tichibetserana kana pane zvine zvakunetsa unotiudza takasununguka kana kuudzawo mai vako na zvakanaka ibaba Eh, haa unoziva ndavimba newe shuwa dread eh, rasta kuvimba ndasingavimbi nemarasta ini ndaitoti pamwe marasta mabhinya and ndichitofunga kuti ah, vanogona kutokurepera vana ndasingakuhwisisii marasta asiko zvino aiwe ndiwe wandavimba newe nemashandiro aunoita ende unoshanda na zvakanaka ibaba chiregai ndiite ndimanyi kumombe zuva richipo Eh shuwa zvakanaka nekuti rinozovira ukasadziwana futi. Hadzidi ah, kuti dzizovata kaviri eh, usiku huviri musango. Ah zvizoiti baba. Shuwa chimhanya chimhanya shuwa mwanangu. Ah ndokuona ndadzoka. Ah alright pamwe unongwana pana mai vako inde ndambo inda kubasa kwangu. Rasta. Baba. Ko wadi wambodzoka pano? pane zvishoma zvandoda kutaura newe ko wanga watodya here ndandisati pindadya baba asaka ah, wombomira wodya asi pane zvandoda kumbotaura newe chimbogara futi pasi zvakanaka baba e, ukaramba wakadero uchishanda mushandiro wauri kuita ndinogona kukuwedzera ah, kundiwedzera sei e, ndokuwedzera ko vanoshanda ndo vatinodazve Haa ndinofara baba ka mukadero. Shuwa ramba wakadaro unyatso kushingirira pabasa ende handavimba newe zvokuti ukangoti shande shande apa two months ndogona kukuwedzera. Haa zvakanakai baba. Shuwa saka Eh. chimboita kuti uwane chekudya woinda unotsvaka mombe wowana chekudii usautiwire musango umu. Haa regai ndiboyi ndoda mbochi ndochi ndombosana chera mvura nebhara apo. Eh chokwadi chiita eh zvimwe unoitawo chijega mai vako. Eh ndombovabetsera betsera. Shuwa.
Haa saka mai zandandaka ini ndava kuenda haa gwanza anonoka zvekuti mongozomuudza kuti mari yake ndozomupa kana ndadzoka nekuti Alright. haa iko zvino ndanonoka zvakuda kuti ndichimhanya izvi. Hazve shuwa fa- eh, time dzafamba. Shuwa mai regai ndifambe. Hazve shuwa.

apa ndo mari yanga ndakatotemba asi ndakamuudza ndoda kunorekodha apa ndakamirirwa uku timba geto aoraiti mm, saka kati munoita dzimwe mshikashika uku ndimbozama ndoona tizodii asi haa Ah, tete ini ndini ndarivara ndingadai ndati vasiye ndaingozokungokutambidza yeka mari yacho ah, asi kuda pamwe anga asina hake zvino kuti handi payo kangokusiyira here
ah, asi vangu vachitaura nezvayo vangu kugaaaorit ah, anyway eh, regai ndi ndidzokere mbonoona hangu kuti chaps anodii apa ndane zvimwe zvimari zvangu ndoda ndoda kuenda kuharare eh, kune basa ririko kondireiko basa racho Ah, izvo zvedu zve zvemadhirama hawaratidza ah, uya ini handichagari muchagari here kwasi munongogarira sahura enyu aripo zviri pachena zvenai sahura kana sahura asipo ndokogarirei ah, rega ndichiinda sahura wangu ndiya ndondivaraidza zvino imwe hamuitika ndina sahura tomboita zvekuimba imba tichimbodidi zvino imi haa orit Chiregai ndi ndiende.
Unobatsirwa. Ukwizizi. Dzakukadira pose pose. Chambogadzira zvangu munokandirira huku amai. Ah, murume wamamutaura naye apa ndo unonzi bhanzi. mati gwanzi eh. ah, ndio uyaya wandakamboona pane rimwe drama so rana matsanga unoita rana matsanga
demandudza chipozi nemadene ndoita zvokuimba ah, chero kumushedza togona kungomushedza akadzoka

Oh. Eh. Ah, regai ndivaone. Ah, zvakanaka.
Eh, ah, kana mataura namagona. Eh.
Kai ndimeenda kumvura sahwira ndodzoka muchipo here? Ah, alright sahwira zvakanaka. Regai ndione kuti mukomana ari kudei. ndovakafunga kushandira sahwira wangu kunguvabetsera tongobetserana tanzwa kuti kwanzi rasta akuda naye ndikati ha tinzwa kuti zvichemo zvemwana kuti mwana anodei
inova gwazi ndofarira zvokuimba imba kuimba mhm.
ndozvifarira zingaita asi kuti nditi ndibatane nevanhu vanoimba manje vanenge vari kure ino zvandawana imi vari pedo ka mhm. haa zvinhu zvangu zviri zvichafamba zvino ini eh, handoimba zvekuimba izvi handichanyanyisi Ini ndonyanyira hangu kuma drama uko. Kuma drama.
Eh. Wozonyatsondiona ndiri free. Alright to, makwanzi.
Toronga.
Eh. Saka iwo zvoku actor una actor here? Ah, semunhu wakangoti ungwari ngwari ndogona. Asi ndi vanhu vanosvoda kai zveku actor izvi. Vanhu vaka vakadya soda yakati wandei. Ya, ina hangu hana kudya soda. Aiwa.
Saka ndicha ndicha ndicha ndichaona kuti tigogadzisa gadzisa.
Chiridhiyo change ichi. chaingonyarara kuti zi ah, ah, mama
ah, ndichambogadza zvangu karedio kanga kari kuramba kurira ma sure.
hey. Eh.

kupata here ubva ndamboona zvakadai kusiya zvose izvi zvese chiko
undiona gwanzi ha midzi yacho handikaikundi zvakaoma mm, mm, mm, yevo Ah, svika svika. Ah, nhasi wanditsika rasta. ah, svika shamwari. Vanhu mwangu, zviri sei na rasta? Ah, kwakanaka. Uripo wangu. Vari sei pano pa den paka?
Ah, pano paka ronge. Ah, munongo mechesa zvose ne rufu ka. Ah. ah, basa hwira wako apa pa. Mm. Ah, sahwira wako mukadzi uyu. Mm, miedzo, miedzo.
Unoziva kana ukamhanya kuudza munhu so eh. ukama unogona kuputsika asi haa ndomuziva sahwira wangu mukadzi ndomuziva hauone kana ndikasvikapo so eh. ndongoti hwera hwera ndobva hwera hwera ndobva ya ndozviona eh, haa ndomuziva muyedzo ndandiziva asi kuti ndikutange kuudza munhu kuti ndozviripo kuno kutouya ka mm. ndandoti ha pamwe mungatombogona kundibatsirawo because haa pakaipa
vakauya vakawanda vakaenda rasta asi kubatsira kwandingaita chokwadi chokwadi zvamwari chaizvo ya haa kutongosiya basa kuri nani basa kusiya ee eh, zvinai rasta aa ko mari ndogoiwana kupi ah, mari inotsvagwa rasta chakakosha upenyu aa ah, pamari zvavo ah, oza life yekurarama january to december wakachiona ka mm. ndo mabatsiro anga ndikwanisa kuita rasta asi kana iwe wako wati iwe haukwanisi kubva ndizvo
ndisati ndamboona kudzungura kwakadai ko nhai rasta chimbosvika ka kuno
ndauya
kare kava timbotaura Kwakazoti kudini ko nenyaya yedu iya? Ah, mai ah, zvonetsa ko tikazobatwa ngwara ngwara ungaone pese yakundoona kunge ukangwara tobatwa nani vakaenda kubasa techingovatega pano titotoga hona kama shamwari ini tinobva ndatokurongera madhiri bho kutoti chero pei unowedzerwa
Ah, mai ko ndikazodzingwa basa

ndomuona aripo rasta ipapa haachiri rasta ake abvi pamba haa ndomuona aripo amufana unoda mangoma uya

ndokusota iwe wadzipika nhai ndokusota ka nhai vene sahwira dzoka dzoka sahwira shuwa ndokupa mari uya tisaurani zveshuwa ndokupa hako mari wati mari eh, uya titaure mari Right, sahwira unoziva nyaya yawaita ingozi. Ingozi. Mari zvendo yandadzokera. Mari zvendo yandadzokera. Zvekuti unondipa mari zvendo azvihwa. Dai pasina zvemari ndasingadzoke. Right, sahwira. Sahwira. Ingozi. Hatiti tiri kuwirira. Ndazvinzwa sahwira. Ndichingofonera sahwira wako unoziva kuti demo kumunhu. Aiwa. Chimira zve ipapa ndosaka tatitaura nyaya. Demo kumunhu. Ndosaka tatitaura. Saka apa zvotoita apa sahwira apa. Eh. Eh, mapara mhosva muri vanhu vaviri anozviziva eh, imhosva mbiri idzi yako neyarasta yako neyarasta saka tinombotaura zveyako mhosva yako kutanga rati pamhosva yako sahwira ukandipavo 130 kana usingadi ndoenda ndoenda ndoenda kana usingadi ndini ndiri kutaura iwe uri musungwa hautauri sahwira ndati ini iwe unondipa 130 kana wachema ukandipavo 129 hakana usingadi

dana rasta auye kune yakewo wotoshinga mukomana nekuti yawapara iyi hombei waipara waipara iwe rasta ya madam boss waihwaka ah, ndaihwa madam boss ndavati vandipe 130 pamwedzi mutatu tazoenda pa 129 saka iwe rasta hayose we ndakambokuudza ndikati rasta zvino anosiya basa akutongosiya basa kuri nani basa kusiya Eh, zvinai rasta. Ah, ko mari ndogoiwana kupi? Ah, mari inotsvagwa rasta. Ah, ukati nini ndadi? Saka iwe rasta zvaunoita? Wanga uchihora mari zvi? Ndandichihora 60. 60. Yeah, 60. Saka ukandipawo 80. 80.
Ndinotozopedza umwe mwedzi noti mwedzi uno ndikakupa imwe. Yemwedzi uno ndo inenge iri 60 ndozokupedzisira imwe 20 inenge yasara iyi. Eeh pamwedzi mitatu saka zvoreva kuti iwewe unenge wakubatanidza kuti uite make sure kuti mwedzi umwe neumwe unowana 80 hameno kuti uchazvibatanidza sei mwedzi umwe neumwe unowana 80 saka kuda inenge yava mwedzi mishanu kana hameno iyo ndoocha eh, ndimi vanana mutsvengo kubva kusikuru tangoona yaunoita ha wotongoshinga nekuti sahura wangu ndikamuudza o oh, uri kuruza basa neupenyu ah, usadiri iwe chingeta semurume chamwari chingonyarara basa neupenyu iwe chingonyarara ndokuita ah, gonokuudza kuti muyedzo ukandipikizandokusota gwanzi saka mwedzi uchingopera pano ndopane pei yangu